Jigim jaň gelipdir Gözel. Men bärde. Gözel. Wiý jigim. Täze ýyl birje geçirmä geläýdiňmi? Hany çagalar wiý ýogsa-da gelni nirde? Jigim. Jigim. Näme bolýar saňa? Dur dur. Näme boldy jigim düşündirsene. Bolşamok joň bilen. Kim bilen? Gelni bilen.
Gelni bilen? Maňa bir azar berýär, bir azar berýär. Ýüzüni üstüme gygyryp ýör. Ýüzüni üstüme gygyryp. Näme diýip gygyrýar?
Göwnüme degýär. Göwnüme degýär?
Näme diýip göwnüňe degýär? Arada bar, men oňa şeý diýdim. Gelni jan diýdim. Hany eşikleň ýuwul diýdim. Ütikläp çyk.

Jigim özüň dem boldy-da. Şu geçen sapar men oň kellesini bar-a, mäjum etjekdim-ä, mäjum. Jigim etdirmediň-dä, dişiniň arasyna et goýdurdyň-da, jigim. Kakamyrat, urup bir ýerini maýyp, müjürek etseň, olam bir gowy däl-le. A Pylanyň giýewsi Çolak diýseler, olam gowy däl. Jigim, o ýagdaýam bar-da. Bolmasa bar-a, sen oň ýakasyna bir gezek siltele. Onsuzam senden gorkup ýör. Onuň birki ýerine gitýä şu. Ýok. Ony menem boýundan süýräp zyňaryn dogan. Süýremesene.
Süýreseň täzeje eşikleri ýyrtylarda. Aý bolýa jigim.
Ertir görerler. Arkaýma. Gaýrat et onda. Bolýa jigim. Arkaýma.
Ertir görerler. Doganjygym.
Hany ýeke özüň gelipsiň-le. Han Gözeljan nirede?
Bilýäň-ä sen täş atan. Sen bilýäň, men Ýewropa ýurtlaryna gezip ýören adam. Hawa.
Düşünýän, durmuşa düşünýän, gelejege düşünýän. Hawa-la.
Ýewropa döwletlerine bir zat bardym. Är-aýal özlerine bir garaşylmadyk sowgat edýärler öýlerinde. Aý, gaçak gelýärler. E, menä şol ýere deň iýdim. Irden, işden irden çykdym. Öýe geldim. Towuk bişirdim. Gapdalymyň şemşagallaryny goýdum. Aý, hemmeler arassa-ja, seredýän men garaşyp, ine, gapydan girende bir işiňi, işiňi çykarmana kömek edeliň diýdim. Aý, hany, suw çamasyna diýip. Gözelmi?
Hak et şeýtdimi? Şeýle de oňa gylygy ýok-da, gylygy ýok. Bar, bolup bilişdi-ä şo gözeliň. Onsoň? Soň towuny bolup, Waý, men towuny bişiripdim, men başga nahar etjekdim diýip, tas öýdüp otyr ol. Öýkelek däl-dä meniň. Maňa öýkelek, öýkelek. Günde öýkelekdir öýkelek. Ýazyjym onuň sözünden-ow, öýkelek. Aýol düşünenok maý ol. Äý men täzeden öýlenmeli öýdýän.
Waý, goýsana doganjygym, her ýerem şeý diýýäň. Sen ony gowy görýäň-ä, onsuz oňmaýaň-a doganjygym.
Hawa, ony onam bilýän, ony bilýän. Ýöne o men öýkelek diýýär-dä, öýde bir öýkelek, men hem öýkelek diýýär. O men näme meniň ýüregimde zat ýok, bilýän sen ony. Bir zat ýok-la, doganjygym. Wah, doganjygym. Doganjygym, sen erkek ahyry. Sen birinji bolup jaň edäýsene Gözel jana. He? Derrew öýkesinden ýazylar. He, doganjygym?

Bolýar-la gaýy, ýüregim ýanyň, ýylmyzam meni howlap ýörsüň. Ýa, giýew meni görseň gaçyp ýör. Hormat gör-da, syla hormat-da. Meň Garaguşakdygymdan habaryň barmy? Garaguşak bilýär, goňşularym hem bilýär-ä. Her kim Garaguşak diýýär.

Kaka bir güne biziň gitmeli ýerimiz bara ýene bir gün giders. Bolýa bolýa.
Hany ýegenjikler barsa ol sallançaga baryberiň.
Baryň oýna.
Haýt gerek ýok. Diýew. Gözel. Utanmadyňyz nätdiňiz muny. Suw ýaly çagany dilmaç edip, ullanyp dursuň, utanaňzokmy? Öýde hojaýyn erkek adam bolmalydyr. Utanmadyňmy, nätdiňiz muny? Şu öwrülip, gap-çanaň ýuwlanyny ütük edilen eşitmäýin men. Senden myka diýibem durun, belaň körügi. Düşünýäňmi şu zatlara? Waý, düşünýän, düşünýän, Kakamyrat, gaharlanmasana.